तऽ पुलिस के फोन आके कोन फायदा साल तक झूठे के ढोआ ठक हत अहाँ के डर होया कि बम बम हंगामा कर देते जान पहिने तो पुलिस के जाके खबर करा के लागे ये ओहि के लागी नहि जाइ छियै थाना हम बम बम दुआरे ने लड़का है ने लड़की तऽ बियाह केकरा से तऽ घरे से आँय आइ भौजी भैया नहीं है कोई चीज भाभी नहीं कथी भेले सकरा सबके ये कथी कहै छी ई बम बम कोर फुट्टा है लकवा वाला टाकी वाला ई लड़का लड़की के किडनैप करा देलकै तऽ हम कथी करू आइ भौजी बड़का जुलूम भऽ गेलै ने भाभियोके किडनैप करा देलकै ने भैयोके किडनैप करा देलकै ई सार तऽ एक तीर दू निशाना मारलकै या एहे दुआरे हम कहैत रहै छली तऽ कथी कहैत रहै छलै हमर दोस्त भैया है नहि कथू करतै देखलियै केहन तऽ राजनीति रचलक है कोइ खुट्टा अरे भौजी हम कहियो नहीं सोचने छलियै कि बम बम भैया एते हद तक गिर पड़ते बुझलियै अच्छा ठीक है भौजी पहिने जाओ अहाँ

हमर विचार कथी एहनो तऽ गुंडा कहलको ने से पुलिसके नहि कहे नहि तऽ जानसँ मारि देबो दुनूके ताहि दुआरे पैसे दऽ दही गे बेटी गे पुलिस लग जेबै तऽ कानून अनुसार खोजि देतै नहि आ पैसो बचि जैतै गे माय तू तऽ बाते नहि बुझै छी गे गुंडा सब बड़ कसाई होइ है पैसे जेतै तऽ कथी हेतै दुनू कोइके जान तऽ बचि जेतौ ने ठीके बात कहै छी गे बेटी जाइ छी खेत के बनकी लगा कऽ आ पैसा उठा कऽ ओहि गुंडा के दऽ देबै अपना बेटी के चोरा लेबै गे माय यह सही आइडिया हो कथी कर तू पैसा के व्यवस्था कर आ हमहूँ जाइ छियै हम अपन घरवाला लग फोन करबै ओकरो कहबै कनी मनी पैसा पठा देले आ कनी मनी गाँवमे जाइ छियै केकरो लग ताकि लेबै एना कथी कहतै लोक कमा कऽ दै छलै तऽ दियोर बड़ मीठ छलै आइ दियोरके कुछो भऽ गेलै तऽ देखी भौजाइ भौजाइए भेलै साथ छोड़ि देलकै से कहतै सही बात कहै छी के बेटी चल जल्दी हँ चल माँ के न कहू पाइ लगा के चला ले हाँ या हबो बैठल लू ना दै छी फोन अपने हाथ समझा दियो लू ना मुँह तकै छी पकड़ के कर। हाँ प्रणाम भैया ओ भैया तोहूँ जे एना बजै छह हमरा प एके बेर हम एते नीच आदमी छी जे हम लोग के किडनैप क लेबे हो हैं प्यार करै छी त एके मतलब की हम खूनिया छी डाकू छी जे केकरो खून क देबे किडनैप क लेबे ई सब झूठ बात है भैया बुझला हमरा पर आरोप लगा रहल हब उ कि- हाँ हो उहे मर्दनमी मौगी की के हाँ भैया हाँ हाँ सब तो अही कारण सो है लोग के एते हिम्मत भ जती कि अगना पैस के ककरो मारते पीटे दे गाड़ी होते अही चलते ने पूरा गांव ने हम बदनाम छी बुझलिए आइए तो हम न गेल रहिए हम हम न न गेल रहिए गेल ओकरा रहिए। घरे ओकरा बेइज्जती क के निकलिए हमरा भौजी के जे कतू कहबे ना भौजी, से ठीक हाँ। न तू से बिच्चे बिच्चे उदार देबू दुनू के हम्म, जन कटिंग कर छी नहीं कहत लोग सब आए ओ भैया हम कह जो भौजी के बात तू न पतिया हम कतू भौजी के बात। कोनो गलती न छी कैले अच्छा ठीक है जब तू न विश्वास करी छा न तो कथी कहियो तोरा लेकिन आए के बाद एते भरोसा करा कि हमरा वजह से भौजी के कोई हाथों ना लगा सकिया छू ना सकिया अच्छा ला ना बतिया ना भौजी से राख दिए ना यही राख दो तो फोन ये बौआ हम कथी कहे छी कथी अभी बात ताजा है केओ पकड़ेने है ने तऽ अहींके नाम लागत आ छानबीन कहत तऽ ओ मौगी जानबे करै छी केहन है आ कहू हमार डर है अहींके ने फंसा देत ताहि लए कथी कहै छी इंडिया चलि जाउ ने कुछ दिन के लागी जब हम कथू कैली ना छी तऽ हम कला भाग जाऊ इंडिया कथी कथी सारी है कथू कैले तऽ भाग गेली घर छोड़ के आ ये यहाँ पागल छै भगल आइ कानून ने उल्टा बात बुझी सच के झूठ है झूठ के सच बनबी बुझलिए पैसा पर बिकाई ही कानून चार से ने बाहर चल जाओ अहाँ ठीके बात कहै छी भौजी अहूँ कहाँ जाबै लफड़ा सबमे पड़े हम हमर बैग तैग सब रेडी कऽ दू हाँ आ कनिका खाय पियला नाश्ता धऽ देब कथू हाँ हम बाहरे चलि जाइ छी चल जाबे ना हँ अच्छा ठीक है हम उपाय सब कऽ देब कभी अभी यही बौआ हम कथी कहै छी सुनू ना कपड़ा लत्ता छोड़ दियौ हम पैसा दै छी हमरा कीन लेब कपड़ा लत्ता एना लोग सब कथी कहतै देखै छी भगै है आ एगो बात आर ताले तक लोग बात ठंडते नहीं ताल तक ले नहीं आब घूर के बुझली है लुठी के कनका नाश्ता लाउ त अच्छा हम लोग अब छी बड़ दिमाग है हमरा भौजी के देखियो तो केना केना सोच ले छी बोलू बैग लेके जाए तो लोग कहती बाहर जा रहल है खाली हाथे जाओ कैला मिस कॉल मारने छले ये कि माय दऽ नहि देलकै पाइ नहि पाइ देतै तऽ ओ हमरा कहतै कैला कहलकै खेत बेच कऽ देबै फोन करऽ दे ए, फोन केला नहि उठाउ छलियै हम फोन केना उठाउ हमरा जर में आदमी छले हम अहाँ से बात करती तू बुझ नहीं लेते कथी भेल पैसा देला काम भेल नहि पूरा कामे बिगड़ि गेलै अहाँके देवर आ ओ दियादनी दुनू हाथ से निकलि गेलै गेमा गेमा केना हाथ से निकल गेला तेमे कहै छलै हम बड़का डाकू छी बड़का गुंडा छी आ एगो छोट मोट काम नहीं भेल करल थू यौ अहाँ के हम की कहो ये पीछा से हमरा लाठी मार के भगली ना से अभी तक हमरा पता नहीं चल लिया वही के खोजबीन में छी अभी बुझलिए तै में कहै छले बड़ी सेपरेट जगह में रखने छिए खूब जंगल में रखने छिए ओइ जंगल में के जेते आय? अहाँ सिवा ये तो समझ में नहीं आ रहा से से बीच जंगल में आदमी केना पहुंच लिया अहाँ गुंडा नहीं रहती ना वह ठीक रहती कतौ जाकर मंदिर में बाबाजी बन करती अब ये गुंडा बनेला बड़का मवाली पूरा ख्याल ढाल पर पानी फेर देलके एकर मतार पैसा दे दे आधा अहाँ के देती आधा हम रखतिए ओते मेहनत कऽ के भेले हमरा कुछो पूरा पानी फेरो देलके हमरा कुछो ने फुराय कत गेले दुनू नहीं गेले अगर ऊ हमर नाम जे कहलके ना एकरा के कह देलिए हमर नाम नहीं नहीं नहीं अहाँ दे हम कुछो नहीं करल छी ओहि बात के अहाँ चिंता नहीं लो ए से है ने त कहने रहती ना अही के बंदूक अही के दिमाग में मार देती यह त ठरे ठरे मोगे चल आबे बुझलिए अहूँ सब बड़का गुंडनिया खुद हम छी छिए अहाँ ओहि बात के टेंशन नहीं लो बुझलिए हम ओकरा से पैसा केहनो कह के कोनो उपाय निकाल के मर हम ओकरा से पैसा लेबै आ तब दुनू कोई आधा आधा करो आधा आधा करब जब आदमी सौंप देली तकरा हम रखी नहीं सकलिए आ ओकर मतार साथ पैसा हमरा देबै जाओ जैसा अब अहाँ के हाथ में हम उ काम देब अब खुद राजनीति हम रचबै आ दुनू कोई के किडनैप हम करबै

कतऽ चलि गेल छलै गे गे माय हमरा अपन उनका कत सुनसान जंगल में रखने रहो बाइन का गे बेटी गे बेटी गे के छलै नहि चिन्ह गे दीदी मुंह तू बांधने छले गुंडा तऽ केना चिन्हतै गे माय सही टाइम पर टास्क की आबि कऽ हमर जान बचा लेलको न ताय तोर बिजली बेटी हाथ से बेहाथ हो जते के माय चुप हमरा होते हुए तोरा देह में कोई नहीं भीड़ सके बुझली ना तू केना को चल अली गे बाबा केना को भेंट भगलिए तू गई फुआ हम तो बिजलिया दीदी के बियाह में अबै छले बुझलिए आ तब जंगल में अबै छलै तऽ ओकरा देखलियै तऽ हमरा कनि कनि शंखा मारल तब हम देखलियै पूरा तब बिजली दीदी के बच्चा के लोले बुझली ना तब कही कि भगवान बचावे वाला रहे है त इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकैया के बेटी के देखे छी उ गुंडा जे मंगने छले ढौआ त जमीन के पेपर लग जाय छली उ मुंसा लगिन आई के बेटी

के एगो बात कह कत बेरी ए बेटी गई गई बम बम त नहीं छालू की गे माय हम झूठ फूस केना कहियो हम ओकरा नहीं चिनलियो उ मुंह में करिया कपड़ा बांधना चलेगा उहे मां सरुआ होतै करैने पछाड़ी से छुपल हव आ गुंडा लगैने हौ ए बेटी गोर हाथ धो आ चल खो पहिले खो बाद में बात करो या बाबा बाबा

के छल किडनैप केने बम बम भैया तऽ नहि केने छल ओ काम हाँ रे उहे सार चली किडनैप करे ने आ ओकरा छोड़ के हमरा के किडनैप करती से कहता आय उस सार के तो हम छोड़बे नहीं वो अभी हमर मेन दुश्मन भ गेल है हो भैया तू बम बम के चिन्ह लग पहिने आय ओहन मौका के देख के फायदा बहुते गोरा उठावा चाहत रहे बुझल आ बम बम भैया ओहन लुच्चा लफा आदमी नहीं किडनैपर नहीं है नहीं रे हमरा ओकरा पर विश्वास नहीं होई आ उ कथी चाहिए कि बिजली के आ पोठिया के बियाह नहीं होई के चाहिए बुझलिए अच्छा ठीक है भैया जब एहन बात तू कहे छा ना तो भौजी पुलिस कंप्लेन करे के लागी गया है यदि ई कांड करबे नहीं होते तो पुलिस जरूर पता लगा लेती बुझल हा? ए भाई भौजी गेलू ने थाना में कंप्लेन करबा के लागी हाँ भैया क्या ले आ एगो बात कथी कही भाई सही समय पर आयु बच्चा नहीं पिनतू ने तो हमरा आ तोर भौजी के आय मार दीतू गोली मार दीतू आ

लेकिन पहिने हमरा बहुते टाइम के भूख लागल खाना खाए लागी दे बद मारने हो भाई रे हम अच्छा ठीक है आप चलो तो तेलो पका देबे चलो ना कनी आगे दीदी तोरा से एगो बात पूछियो हाँ बहन पूछ ना सही सही जवाब दिए पूछ तो सही सही जवाब हम देबो आइ तक तोरा गलत जवाब हम देलियो हमरा दीदी एगो चीज समझ में नहीं आबि रहल छो तू तऽ प्यार बमबम से करै छलिए आ शादी केकरो और से एना कैला तू नहि बुझै छी ठसकी जे चीज नसीब में नहीं रहे है ना वो आबो के वापस भ जाए से भेले हमरा साथ आई के दीदी तो तू हमरा कब ही तब ने हमरा था चलते कि कैला कौन मजबूरी छलो नहीं छलो कैला छोड़ली नहीं छोड़ली कभी तब ने जानबे छोड़ न ठसकी कैले बीतल जखम का ताजा कर चाहे छे नहीं गे दीदी

तऽ फुआ के हम मनेबे जाइ छै अभिते मनोबे ला बुझली ना तू बैठ हम जाइ छियो नहीं जाए पड़ते तोरा बुझले कि नहीं भैंस का अगाड़ी बीन बजा का कोनो फायदा नहीं है नहीं बुझतो तोहर बात उ आन्हर भ गेले अपन स्वार्थ में हमरा टेंशन से तऽ कपार फाटल छै गे माय गे माय कथी सोचने छलियै से कते बढ़िया दुनू कोई के किडनैप कऽ लेबै ओ पैसा देतै कतौ बाजार में जाकर जमीन लऽ लेब चाहे घर कीन लेब पूरा कैल धैल पर पानी फिर गेले हमरा तो अरे बाप रे बा दर्शक बिन नीक लागल ने वीडियो नीक लागल तो सब्सक्राइब कर दियो लाइक कर दियो आ कमेंटो कर दियो धन्यवाद